vito ra yesu a ri dzunisiwe vito ra yesu a ri e, tlakuxiwe xikwembu lexi hanyaka xikwembu lexi hanyaka lexi hlawutelaka xihundla xa xona hi moya lowo kwetsima a xi dzunisiwi um xi hlawutela ni xihundla xa xona eka vanhu njhe um loko ni ku vanhu njhe hileswaku ka mani na mani loyi xona Xikwembu xi nga eh, rhandza ku va xi n'wi hlawutela xihundla xa xona. Kambe loko xi n'wi hlawutela munhu yelweyo xihundla xa xona, hileswaku a xi endleli leswaku yena yexe a ri un'we a a dya a a, a xikateko lexiya a, a, a vuswa lebyi bya vutomi i nga vuswa bya ximoya xi lava leswaku munhu lweyi a a a a phamela na van'wanyani e na ku losa na ku lori muyingiseli na ku losa na ku lori muyingiseli hi vito ra yesu na ku losa muvulavuli laha i pedese mabunda e namuntlha ni ta vulavula e hi hi xiyimo xa ku titsona swakudya Kambe e, e, hi, hi, hi xiyimo lexi xi tsaliweke eka Mintirho chapter 13 eh, ku sukela ka vhesi 1 ku ya fika ka vhesi 12 kambe kahle kahle ni ta vulavula eh, hi ka tivhesi to karhi ku sukela ka vhesi 6 eh, le ka ku sukela ka vhesi 1 na kulori ni dyondzile ni hlayile eh, xikwembu xi ni endla ni twisisa leswaku eku titsona swakudya swi na risima ngopfu eka vutomi bya hina bya vukreste swi na risima ngopfu eh, loko exikhongelo lexi eh, xa ku tihinta ingaku titsona swakudya nkarhi wo karhi eh, kumbe tiawari eh, to karhi hileswaku i, i, i i muxaka wun'we wa wa xikhongelo lowu wu endlaka e, e, e, e swilo leswi swi hlamarisaka nakona naswona matimba ya xikwembu matimba ya xikwembu ma chululeka ehenhla ka hina ni ka ndhawu leyi hi nga va ka hi ri ka yona e hi hlaya lani e, e, e, hi hi hi mu hi hi hi hi hi pawulo lweyi wa mu a nga va a hundzuka a va muapo muapostola e pawulo o na na na na na Barnabas eh eh a va ri karhi va fanele ku kongoma eh ni ku ti ni ku xumayela rito ra Xikwembu moya lowo kwetsima wu khumba vatirhi vo karhi laya wu va byela leswaku eh ndzi hlawuleleni ndzi hlawuleleni eh eh, eh Pawulo na Barnabas Pawulo loyi hi loyi a ri Sawulu na a nga se na hundzuka leswaku va kongoma entirho eka ntirho lowu eh, ni va hlawuleleke wona i moya lowo kwetsima lawo vulavula kambe makwerhu mhaka leyi yi, yi, yi, yi tsakisaka laha hi hi dyondzaka hileswi moya lowo kwetsima wu vulavule na vona vona ku na ku na ntirho wo ku ni mhaka yo karhi leyi va yi endla ni la vula leswaku ku ni xikhongelo xo karhi lexi a va ri ka xona ingaku titsona swakudya naswona va ri karhi va dzunisa xikwembu wa vona makwerhu leswaku emoya lowo kwetsima a wu yo suka wu vulavula na vona njhe ni vulavula hi ka nkarhi lowu ni vulavulaka wona lowu hi ha wona laha xi ku ni xo karhi lexi vona a va xi endla a va ri karhi va dzunisa xikwembu va gandzela xikwembu va tlhela va ti tsonile swakudya moya lowo kwetsima moya wa xikwembu wu vulavula na vona hi hi tlhelo rin'wanyani wu wu va hlavutela wu va byela leswi a va fanela ku swi endla leswi swi humaka eka xikwembu lexi hanyaka E makwerhu xikhongelo xa ku titsona swakudya xi na risima ngopfu ku na matimba yo tala ku ni matimba lama endlekaka eka vutomi bya hina ma hi pfunaka na ku hlula na swi na na swirhalanganya e leswi hi nga hlanganaka na swo eka vutomi bya hina swi hi sivela etindlela ta hina leti ti tsakisaka Xikwembu swi nga khunguluxiwa hi xikhongelo xa ku titsona swakudya. Makwerhu, loko hi hlaya eka vhesi 6 ya yona Mintirho leyi chapter 13 eka vhesi 6 se hi kuma leswaku va ye va hlangana ni va va va va hlangane ni va fike ndhawu yo karhi va hlangana ni wanuna lweyi a ri mungoma naswona a ri e, e, e, muprofeta wa hava muprofeta wo hemba muprofeta wa mavunwa tlhelo rin'wani mungoma swi le rivaleni makwerhu a swi a swi zi swa swa ha lava ku hi lava tivhesi leti kombaka leswaku hikwalaho ka yini a ri muprofeta wa mavunwa swona e moya lowo kwetsima laha wu swi veke rivaleni munhu luya a ri mungoma naswona makwerhu a ri muyuda a ri mun'we wa vayuda kambe yena a ri mungoma naswona a ri muprofeta wo hemba vona loko e, pawulo ni nandza ni ni na ni ni lweyi a famba na yena va fika laya um va ye ka ndhawu yo karhi laha a a a a va a va vitaniwile a va vitaniwile laya um hi hi hi hi mukulukumba wo karhi mu muyimeri um wa vu wa vuhosi wa rona tiko roliya ka nkarhi wolowuya nkulukumba wo karhi e, lweyi a ri e, e, e, e, e, e, muyimeli wa vuhosi bya tiko roleriya wa vona leswaku a ri munhu wa risima ngopfu naswona hi twa leswaku a ri munhu lweyi a a a a tlharihile ngopfu kambe mbilu ya yena a vilela eku yamukela rito ra xikwembu hi mahlayi laman'wana a vilela ku yamukela hosi yesu Kambe e mimoya ya thyaka leyi tirhisiwa hi mungoma luyana leyi a yi tirhisa mungoma luya yi endle tindlela hinkwato a yi endla tindlela hinkwato ku sivela vatirhi va Xikwembu i ri Pawulo na ba na na na na na na na na Barnaba a a va ri karhi va fika ka ndhawu liya va ta va va xumayela rito ra Yesu e e e eka Nkulukumba luya mu yime e, e, mu, mu, mu, mu, e, nkulukumba elweyi a yimela evuhosi ka tiko rona leriya. Vona makwerhu, vona makwerhu, hikwalaho ka yini ni ku xikhongelo xa ku titsona xi na risima ngopfu, xi khunguluxa na swirhalanganya leswi swi nga vekiwaka hi mfumo wa munyama ku sivela ntirho wa Xikwembu. a swi nge tiyiseli makwerhu hi swi vona hi ku sa e, laha hi swi vona ka vhesi 8 yena lwe wa, wa, wa mintirho lwe sungula kwala u nga hlaya ngopfungopfu ku sukela ka vhesi 6 u ya fika ka 12 leswi ni vulavulaka hi swona la u ta swi kuma swi tsariwile leswaku e, e, e, e mungoma luyana Elima luyana na vito ra yena rona ri hlamusela leswaku mungoma mungoma luyana wa muyuda a ri karhi a zama ku sivela leswaku e vatirhi lavaya va nga vulavuli va nga xumayeli rito ra xikwembu emahlweni ka mukulukumba luya lweyi yena mukulukumba luya wa vuhosi a ti hlawulele eku twa e rito ra xikwembu kambe mhaka hi leyi hileswaku mungoma luya a nga humelelanga naswona makwerhu a hi yena mungoma luya i mimoya leyi a tirha na yona hikusa loko hi hlaya ka bibele makwerhu eka rito ra xikwembu um ni vulavula hi leswi tsariweke eka rito ra xikwembu um entirho lowuya wa vungoma ni wa vuprofeta um bya mavunwa byo ha bya hava hileswaku um Ku ku nghenela e mimoya ya thyaka inga inga madimona ma tirhisana ni munhu yelweye a nga vaka a tirha ntirho lowuya, naswona munhu yeluya munhu yeluya wa tirha u tirha na na yona mimoya liyana, kambe a yi humelelanga makwerhu mimoya liya. E voko ra Xikwembu voko ra Xikwembu ri ve henhla ka mungoma luya a fa matihlo e nkarhi wo karhi loko ni ku nkarhi wo karhi leswaku bibele ri le e rito ra xikwembu la ka mintirho leyi ka e chapter 13 verse 11 ri hi komba kahle leswaku e mungoma luya i ve e voko ra xikwembu ri le henhla ka yena hi ku vulavula ka munomu wa muapostola pawulo lweyi a nga a nga a nga endla leswaku mungoma luya a fa mahlo hi xihatla ku laha ka nkarhi lowuya a nga voni a kombela ku va n'wi pfuna ku n'wi komba leswaku va n'wi pfuna ku ve ni va n'wi fambisa lahaya hikusa a nga ha voni i xikwembu lexi hanyaka voko ra hosi ri ve henhla ka yena a hi swi tivi minkarhi yin'wanyani loko a ta va se matihlo ma pfulekile hikusa rito ra Xikwembu ri vula leswaku e a a a a fa mahlo e nkarhi wo karhi swi nga endleka nkarhi lowu matihlo ya yena ma nga pfuleka na yena a nga ha tlhelelanga a nga ha tlhelelanga ka ntirho wa yena lowuya wa ku kanganyisa vanhu lavo tala. Makwerhu, makwerhu, xikhongelo xa ku titsona, xikhongelo xa ku titsona, makwerhu, ka nkarhi lowu wena u tihlawutela u tihlawulelaka wona, makwerhu, ku endleka amatimba ya xikwembu matimba ya moya lowo kwetsima makwerhu ma chululeka eka vutomi bya hina naswona eh, hi kota na ku hluleliwa na na swi na swi na swirhalanganya leswi nga yima eka vutomi bya hina Makwerhu, wa vona leswaku hikwalaho ka yini hi vona leswaku e xikhongelo lexa ku titsona swakudya xa kongoma xi ya mahlweni hi vona e ni ka tindhawu to tala eka bibele e xi karhi xi kongoma ni ka laha ni vulavula hi mhaka leyi endlekeke ka testamente leyintshwa Na se Hosi Yesu hi xiviri, na se Hosi Yesu a tlhelele etilweni a siya moya lowo kwetsima, naswona na vuhosi e, e, bya Xikwembu se byi endlekile, se byi tile, byi tisiwile la misaveni, e, e, e, i nga e moya lowo kwetsima. Hi vona e, e kereke ya Yesu, e va Kreste va ya mahlweni ni ku minkarhi yin'wanyani va endla xikhongelo lexi xa ku tihita ingaku ti tsona swakudya. Ni vulavula hi laha swi tsariweke eka Mintirho chapter 13 vhesi 1 na 2 na 3, u ta swi vona kona kolaya. Xikhongelo lexi xi endle leswaku e, e, e, e, e mimoya leyi a yi lava ku va sivela leswaku va nga xumayeli rito ra Yesu, va nga xumayeli rito ra Xikwembu, a yi tiyiselanga hikusa lweyi a yi tirhisa yena eh, munhu luya eh, eh, hileswaku voko ra hosi ri ve henhla ka yena a va a pfaleka matihlo a nga ha voni swa nkarhinyana swa nkarhi wo karhi makwerhu makwerhu Kateka na kulori. Naswona loko hi hlaya eka eka papila ra Peter ra ra ra ra ra, ra Peter ra vumbirhi chapter 2 verse 18 ngopfungopfu verse 19 e ri e moya lowo kwetsima wu hi hlawutela leswaku e va e e e, e vatirhi va muxaka lowuya e, wa wa vungoma ni ni vuprofeta e, byo hemba hileswaku I vatirhi e lavo va tirhelaka e mfumo wa munyama naswona va va nyamisa ntirho wa vona i ku nyamisa e naswona hi mahlaye laman'wani xilo lexi xi nyameke hi mahlaye laman'wanyani hi ku entelela xilo lexi xi nga ka matshamela ka ku ngi xi yo bola e naswona na swivi swin'wanyani swa tshuneka ka xona kambe ku nyama loku makwerhu i ku nyama ka ximoya ku nyamisaka e mbilu ya munhu ene mbilu ya munhu loko i nyamile ku na swilo swo tala leswi e, e, e, nala a nga tirhisaka ye munhu yelwe ekuva a swi endla van'wa e, mbuyangwana munhu loyi i nga ri ku rhandza ka yena a nga swi tivi leswaku e, e, e, e, leswi a swi endlaka e, i tirhela hosi yihi ya kona Kambe e moya wa Xikwembu hi wona wu hi hlawutelaka, e moya lowo kwetsima hi wona wu hi hlawutelaka xihundla lexi, leswaku hi tlhariha e, eka vutomi bya hina bya ku hanya, hi tlhariha eka vukhongeri bya hina. Ni loko hi nga si va vakhongeri, e swilo leswi loko hi swi tiva hi va e, hi, hi swi vona leswaku Xikwembu la xi vulavula ntiyiso, e, hi va hi hi ahlukana na swona hileswaku vutomi bya hina byi nga va vutomi lebyi e byi vaka swi vevuka ku va byi tsakisa xikwembu ni ku mindzingo yo tala leyi yi nga va ka yi ta njhe hi ku vevuka a swi koteki ku va yi nga i va yi hi namarhela loko hi ri karhi e hi famba hi ndlela leyi ya rito ra xikwembu kateka makwerhu kateka makwerhu ni vulavula hi ku titsona swakudya

I Pedeyese Mabunda. Hi siku ra ti 28 ka n'hweti ya April e lembe ra 2018, namixo nampundzu makwerhu, e Afrika Dzonga, moya lowo kwetsima e a a wu ku a wu ku funengeti kolani wu nga kona makwerhu, moya lowo kwetsima a wu tati e ndhawu leyi u nga ka yona loko u ri karhi u u u u ri karhi u yingisela e marungula lawo e ma humaka ka rito ra xikwembu e kateka makwerhu e kateka makwerhu hi vito ra yesu moya lowo kwetsima a wu ku endli leswaku u twisisa e wu ku dyondzisa na swin'wanyana naswona na swin'wana leswi u nga ta ku dyondzisa swona na mina makwerhu siku rin'wanyana loko swi nga endleka e hi vonana kumbe hi pfuxelana e e e e e hileswaku makwerhu u ta va u ri xikateko lexikulu eka mina makwerhu e a hi kateki ku ya mahlweni a hi hlayi rito ra xikwembu minkarhi yin'wanyani hi titsona swakudya e hi ta kota ku va eku hluliwa na mindzingo leyi hina hi tlhelo ra hina a hi nge koti ku swi endla naswona eku ni tlhelo ro karhi hi fanekaka hi fane amukelaka ku ri endla, i nga xikhongelo xa ku tihinta, xa ku titsona swakudya. Minkarhi yin'wanyana, a hinkwawo masiku, kambe xikhongelo lexa ku vulavula njhe hi khongela hi marito ntsena, hileswaku e, lexo e, ha swi tiva mayelana ni Bibele leswaku i xa siku na siku lani hi nga vaka hi kumeka kona. Kateka, makwerhu, kateka, ka, kateka, makwerhu. hi magamu makwerhu ni twisise leswaku a hi hi xona xivangelo lexi e, xikwembu hosi xikwembu eka detronoma 18 9 ku ya fika ka 12 xi kawukile evana va xona tiko ra xona leswaku evana va xona ma vaisrayele loko va nghena ka tiko ra xitshembiso va nga endli mikhuva leyi evanhu va tiko ro roleriya a va hanya ha yona kasi xikwembu xa swi tiva leswaku e swilo leswiya swi yi tisa e yimayima leyikulu eka timbilu ta hina vanhu kambe xikwembu hi ku hi rhandza hi moya wa xona xa hi hlawutela kambe futhi lweyi a nga endlaka hi swi twisisa la swi nga tsariwa kona hi wona moya lowo kwetsima makwerhu hi wona lowu u nga hi hlawutelaka e ntiyiso ni ku entelela ka rito ra xikwembu Kateka makwerhu, kateka, kateka makwerhu, e, hi Vito ra Yesu. Yesu loyi a hanyaka, e, a ku katekisi makwerhu. E, moya wa kwe, moya wa Yesu, moya lowo kwetsima, a wu hi hlawuteli xihundla lexi. Kambe loko wu hi hlawutela, hi nga tsonani makwerhu, swilo swa Xikwembu, e, hi nga tsonani. A hi, phameli na van'wanyani vona vola hi nga va ka hi va phamela na vona va ta phamela van'wani va nga va nga tlhela futhi va pfuna na hina volavo kateka makwerhu hi vito ra yesu eh amen